Иншалла безнең җәмәгать әкрен генә хаҗилар кайтып, берничә кеше кайтты уже. Иртәгә тагын кайталар, иншалла, шимбә көнне. Иртәнге 6-дамы, 5-тәме поездлары. Кемнең, кемнең теләге, кемнең теләге бар, аларны каршы алырга мөмкин. Аларга дога, теләк. Чөнки хаҗдан кайткан кеше ул чиста, әле генә туган бала шикелле, гөнаһсыз. Менә теләгегез булса, инде аларны инде каршы алып, аларга мөмкинсез дип әйтәсем килә инде. Иртәгә кайталар, мәсәлән, бер биш кеше. Алла субханаху ва тәгаләнең менә шушы Җомга көндәге булган җомга хөтбәне инде озакка сузмыйча җәмәгать Әл-Хакум тәкәсүр дип башланган тәкәсүр сүрәсе белән тәкәсүр сүрәсенең берничә аятен тәфсир кылып инде аның мәгънәсенә әзрәкме, әзме күпме мәгънәсен аңларга, шуның белән файдаланып кайтып китәргә насыйп әйләсә иде безгә барчабызга да. Алла субханаху ва тәгалә Аль-Хакумут Такасур дип әйтә, бисмиллахи рахманир рахим. Аль-Хакумут Такасур шушы ике сүзне, ике сүз тәрҗемә ителә. Дөнья малын күбәйтү, дөнья малын күбәйтү сезне алдады. Дөнья малын күбәйтү, дөнья малын арттыру, ул ди сезне Аллаһ Тәгаләне искә алудан алдады.

Э, дәрәҗәләре дөньяның матурлыгы балалар мал артыннан куу узышу төрле төрле дөньяның матурлыгын төрле төрле нигъмәтләр артыннан куу сезне аллаһы тәгаләне зикер итүдән алдады яғни ей кешеләр сіз менә шуның артыннан жигереп шуның артыннан қуып мал артыннан Акча артыннан, кешеләр белән әрләшеп, туганнар белән туган җепләрен өзеп, мал артыннан куып, сезне шул әйбер алдады. Аллаһы Тәгалә әйтә. Ягъни күп малны үз үзләш күп күп маллы, күп э, ягъни бай булу сезне Аллаһ Тәгаләне искә алудан алдады, ярагайтты.

Минем байлыгым, минем байлыгым. Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, андый кешегә былай җавап бирергә кирәк. Сиңа фәкать эш әйбер генә синеке, ягъни эш нәрсә синеке. Эш әйбер кешенеке. Өч кенә әйбер дип әйтте. Бөтен байлыгын түгел, ә өч кенә нәрсә ул ди кешенеке. Шуның беренчесе ди кешенең ашаган, эчкән, ашаган ризыгы һәм эчкән сулары. Ул аныкы. Без иртә белән ашадык, чәй эчтек, су эчтек, завтраклар, Обедмы, кичке ашмы анда, бәлешме, салат ашадыкмы, алар бөтенесе дә безнеке. Без аны ашадык, ул безгә энергия бирде, гыйбадәт кылырга, гамәл кылырга. Шушы ризык ул безнеке. Без ашадык, ул үзенең эшен эшләде, энергия бирде һәм ул ризык нәҗискә әйләнде. Бетте, ул менә безнеке. Чын, 100%. Икенчесе ул әйтә, минем байлык, минем байлык. Кешенең ди икенче әйбере ул да булса өстендә э, кигән киемнәре. Менә мин кидем күлмәк, ак күлмәк, караштан, носки бүген, эчтә майка бар. Ул кешенең киеме, ул аныкы, ул аны бүген кия. Менә без анха киеп җирибез, минем күлмәкне бөтен бер кеше дә кия алмый. Менә монда тагын бер кеше сыймый. Минем майканы, мин әле генә кигән майканы бүтән шулай ук бер кеше дә кия алмый. Һәм носкины да шулай ук. Ул ди кешенеке. Мин шушы киемне әгәр дә җыртылса тегәм, пычранса без аны жуабыз, бөтенләй тусса инде без аны алыштырып алыштырабыз, яңаны алабыз. Менә ул кием ди, икенче әйбер, беренчесе ризык, икенчесе ди кием, анысы кешенеке. Һәм өченчесе ул нәрсә? Биргән садакасы. Кесәңдә бар акча, 100 тәңкә, синең кесәңдә ул акча, син әгәр дә аны бирәсең ул мохтажга, берәрсенә, файдалы эшкә, ул акча уже, менә ул акча синеке була. Чөнки син аны мәңгелеккә салып куйдың. Син Җиргә орлык утырттың һәм аның нәтиҗәсе, аның әҗере үлгәчтен ахирәттә булачак. Менә ул кешенеке. Синең кесәңдә җири икән, ул синең акчаң түгел. Потому что син үлеп китәсең, синең киемне салдыралар. Акчаңдагы, кесәдәге бал акчаң кемгә күчә? Кешегә. Я хатын ала, я балалар ала, я өләшәләр. Ул синеке түгел. Шуңа күрә бу хәдистә әйтелә, Менә болар ди, кеше минем байлык, минем байлык дип мактана. Аның байлыгы түгел ди, кешенең фәкать бөтен байлыгын алсаң, кешенең әмә. Дөньяда бит бик бай кешеләр бар. Әллә нәрсә генә юк аларның. Яхтылары, виллалары бар. 5, 6, 7, 10 машиналары бар, самолетлары бар. Алар аныкы түгел, аларныкы түгел. Кешенең менә шушы эш әйбер генә аныкы булачак. Калганы бүтән кешегә, бүтән кешенеке. Икенче хадис, шул ук э, аятның тәфсирендә икенче хадис ишеткәнегез бар. Кеше ди үлгәч, аның артыннан эш эш әйбер аның артыннан ияреп бара. Кеше үлгәч, эш нәрсә аның артыннан ияреп бара. Беренчесе безне кем озата? Иң якын кешеләр туганнар. Алар безне озата. Әти, әни, балалар, оныклар, якын кешеләр. Икенчесе э, кеше артыннан ияреп бара аның малы, аның мөлкәте. Э, һәм э, өченчесе э, аның артыннан

Күмдең, дога кылдың, туганнар китеп бара, малың сиең кала иендә, кеше яп-ялгыз кала үзенең бу дөньяда кылган изге гамәлләре белән генә. Бетте. Син үлгәчтең, хатының бүтән иргә чыга, син үлгәчтең, синең иең, кичә генә җиргә машинаң, хәтта кичә генә кигән киемнәрең дә бүтән кешегә эләгәчәк. Менә бу өч нәрсә. Хам э, э, Хафиз ибн Аскар э, риваят китерелә, Әл-Ахнаф ибн Кайс радиаллаху анху ул бер кешене урамда күреп мәчет янында, аның кулында бер дирхам иде. Хам ул кешедән сорый, бу акча кемнеке? Бу кеше әйтә, бу акча минеке дип әйтә. Ул әйтә, әгәр дә син ул акчаңны ди файдалы эшкә биргән булса, ул вакытта гына ул синеке булачак.

Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм заманында яшәгән ике кавым турында сүз э, ике кавым э, Бану Харис һәм Бану Аль Харис турында алар бер-берсе белән узышалар иде. Бер-берсе белән ярышалар иде. Ике кавым кем байрак, кем дәрәҗәлерәк, ике нәсел алар узышалар иде. Безнең нәсел байрак, безнең кавым яхшырак, безнең нәселдән шундый кешеләр чыкты. Безнең кавымнан шундый кешеләр булды. Һәм алар бер-берсе белән һәрвакыт мал мал ягыннан алар узыштылар. Кем бай? Хәтта ди, шуның кадәр ди алар шушы узышуга мал яктан, акча ягыннан шуның кадәр бик бирелгәннәр, хәтта зиратта күпме, кемнең кайсы нәселдә күпме каберләр шуның белән мактанганнар. Безнең мәсәлән зиратта 20 кабер, сезнеке 19 гына.

Һәм үзегез дә сизмичә кабергә керәсез. Менә бу ярату, менә бу мал артыннан җигерү, сез үзегез дә сизмичә кабергә кереп э, яттыгыз. Э, Менә безнең өчен җәмәгать кабер ул транзитный зона шикелле. Менә чит илгә җиргәндә кай вакытта син мәсәлән бер илдән икенче илгә очасың, сиңа бер шундый өченче илдә пересадка ясарга кирәк. Пересадка ясыйсың да, аннары үзең теләгән һәм үзең билет алган илгә дальше очасың. Менә кабер ул менә шушы вакытлача утырган бер сәгатьме, ике сәгатьме яки бер көнме көтеп торган бер вакыт кабердә кеше. Кеше кабердә мәңге яшәми. Кабердә кабер ул шундый вакытлача узган үткән бер урын шикелле. Без игә кергәндә башта туп-туры игә кермибез. Без башта верандан узабыз, шулай бит инде. Верандага керәбез дә, аяк киемнәрен салып, киемнәрен, иске киемнәрен итеп, без кереп китәбез өйгә. Но башта без турыдан-туры Аллаһ Тәгалә җәннәткә һәм яки җәһәннәмгә Аллаһ Тәгалә кертми. Сиңа бирә бер вакыт шундый, кабердә. Вакытлача гына. Шуңа күрә без белергә тиешбез, һәрбер кеше кабер ул шундый менә вакытлача бер урын гына.

Нәрсә өчен син моны кулландың? Бу акчаңны кая куйдың? Эшләгән җирдә сиңа Аллаһы Тәгалә шундый дәрәҗә биреп, шундый мөмкинчелекләр биреп, син шушы мөмкинчелекләрне ничек кулландың? Ислам дине үсешенәме яки мөселманнарны киредән ислам динен түбәнсетергәме? Кешеләрнең дәрәҗәсен күтәрергәме яки наоборот кешенең дәрәҗәсен төшерергәме? Кая куйдың бу шушы акчаны, кая куйдың тегесен монысын, кая куйдың, нәрсә эшләдең саулыгың белән һәм сәламәтлегең белән, вакытыңны ничек уздырдың? Шуңа күрә әйтәм, һәрвакыт җомгага киләбез икән, зикер белән шушы вакытны уздырырга кирәк. Сөяшмәскә, Әлхәмдүлиллә дип әйтергә, зикер, әстәгъфирулла дип, истигъфарлар. Һәр, һәр минут саен, атнага бер киләбез, атнага бер җыелабыз. Шушы вакытында исраф итмәскә кирәк, чөнки һәрбер секунд өчен, секунд өчен Аллаһ Тәгалә бездән сораячак, ничек син шушы вакытны үткәрдең, нәрсә эшләдең?

Мин сиңа, мин сине хатынлы иттем, ягъни мин сиңа хатын бирдем. Хатын, ягъни мин сине гаиләле иттем. Син хатының булды, балаларың булды синең. Мин сиңа, мин сине бу җирдә халиф иттереп куйдым. Ягъни халиф, ягъни ул русча әйтмешли наместник, я шушы җирдә Аллаһ Тәгалә безне идарә итүче кебек куйды. Безгә бик күп, безгә бик күп хайваннар э, буйсындырды Аллаһ Тәгалә. сыерлар, кәҗәләр, үгез, ат, дөя һәм башкалары. Кая синең рәхмәтең дип сорайчак Аллаһу Тәгалә. Синең рәхмәтең, синең шөкерең кайда? Аллаһу Тәгалә сорайчак. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, озын сүзнең кыскасы, менә бу сүрә бик тирән эчтәлекле, бу кыска гына тәфсире. Бу сүрәне һәрвакыт укырга кирәк, чөнки аның Бер риваяте бар, кем шуны укыса, Аллаһы Тәгалә 100 ой, 1000 аят укыган шикелле савап э, язып куячак кешегә. 1000 савап укыган шикелле. Бер риваятта Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, арагызда кем көненә 1000 э, аят укый ала? Сахабалар инде әйттеләр, я Аллаһның илчесе, моны бик авыррак булыр эшләргә. Көненә 1000 аят укырга бик авыррак булыр эшләргә. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям җавап бирде, неужели сез Әлхакумут тәкәссүрне укый алмыйсыз? Неужели сез шушы сүрәне укый алмыйсыз? Шуңа күрә җәмәгать менә бу сүрә турында, э, аның фазыйләте турында без ишеттек. Э, кем ятламады, ятлап аны инде э, укырга һәр вакыт аның аның теге мәгънәсе турында уйланырга, нәрсә турында сүз алып барыла, Э, монда күбрәк инде шушы малга ябышып аллаһны оныту турында сүз бара кайбер кешеләр мал артыннан бик теге җигереп бөтенләй аллаһны оныталар нәрсә генә кыланмыйлар шуңа күрә аллаһ субханаху вә тәәлә безгә шушы дөньяның инде дөнья артыннан куып туган җепләрен инде эзеп эзмәскә эзмичә яшәргә дөнья артыннан куып инде аллаһ тәәләне онытмыйча яшәргә аллаһ тәәлә насыйп әйләсә иде Һәм безне барчабызны да, барчабызны да итәгатьле коллардан Аллаһ Субханаһу вә Тәгалә кылса иде.